Ũthuri wa itonga Eh. ndũnungaga. Eh. mwere mwega Eh. ah umenyagwo na ngetho Eh. Kenya kĩrĩ itinarĩ Eh. nĩkĩo kĩigaga. Eh. rĩu nĩho ndacokire gũkira ngĩona atĩrĩrĩ Eh. nĩ mambũri ya rwanio rĩ ĩkuaga ona rwanio Kuagwo na rwanio. Koguo rĩ, Eh. nyoni ngĩgu rĩ, Eh. yakire irigũ-inĩ ikũrũ tondũ mĩaka ya mũthee ũyũ nĩ yathiĩte.

atĩ ya ngeci ĩ ĩ ĩ Mm, na karwĩmbo kau nĩ gagwakĩte kanjakĩte ũmũthĩ ndĩ mũkenu biũ ai Eh, nĩkĩo warĩa aca nĩ nyongereire kiro ithathatũ Ai, ũrethimĩire hau ndingiuga mũndũ angĩkanjĩre ndangĩkanjĩre ũndũ ndĩmwĩre una ndipima ũrĩa ũguo niĩ ndĩrĩ ũguo na ngai na no njigĩte thayũ no ngaigua ndĩ mũkenu ndĩ thĩinĩ wake amen amen ona nĩ maugaga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ ngai rĩ akĩra mũndũ nĩ andũ na makauga Eh. atĩrĩrĩ mũmeno nĩ andũ rĩ Eh. ti mũmeno nĩ ngai Nĩma? Eh, nĩguo Ĩni. na ningĩ makauga atĩrĩrĩ Mm. nyoni yakaga kanua na mo na ka- ka- Akaga na kanua ngwĩciria. nyoni yakaga nyũmba na, na, na kanua Ĩ. no no wĩkore we na moko merĩ Ĩ. no kauga atĩ ndũrĩ na mbia

Eh, ti thimũ-inĩ thimo thimo thimo thimo thimo thimo cia ũgĩkũyũ ndĩranyita Eh, ndikĩretwo nĩ cũcũ ona ni nĩ njũĩ eh, atingĩaga kanyamũ kanini Eh. gaka na karĩa ingĩnyitithania eh, na rĩu cũcũ nĩ akiraga ũguo ĩ eh, akanjĩra atĩrĩrĩ eh, atĩ mwere eh. ũmenyagwo na ngetho nĩguo

Ah, thukuru nona harĩa tũthoma harĩa tũrathomagira Eh, harĩa tũrathomagira. twarekirie cukuru Ndũrĩarĩkiu. Eh, rĩu hau tũrathomagira rĩ eh, nĩ ũrokaga ũgakora mwĩ ndundu ya anake eh, mũkarangia eh, mũkauga "Ah, niĩ nĩ ndĩrona nĩ ngũhingũraga biacara eh, nĩ ngwĩka atĩa nĩ Eh. ngũhingũra nyũmba nĩ Nĩguo. ngwĩ- nĩ ngũhingũra kĩnyothi eh, kĩmwana gĩkauma na hau ĩ eh, gĩgoka gĩkamwĩra atĩrĩrĩ eh. inyuĩ mũraria ũguo na nĩ mũrona ũrĩa andũ marathondeka mbeca na bitcoin ah nä kä rauga Ai, ai, ai, ai, ai. wewaka må gima å ndå igä rä re ngiri ikå mi wone kwanza akauga atĩrĩrĩ Eh. nona bill gates Eh. ndarokĩte kenya Eh, araugire bitcoin nĩyo ĩraruta wĩra eh, Ah, atå kä te gä tonga nä å ndå wa bitcoin akamũkiria akamwĩra Eh. atĩrĩrĩ atĩ ũigagĩrĩra ngiri ikũmi Eh, ũkamĩhe mathaa matatũ matatå kidogo Eh. ĩkarais Eh. ũgapredict Eh, ngiri icio ciaku rĩ Eh. ũgakora cikinyĩte ngiri ithate Ah, ũgakira ũguo kweli nĩ ngũiga kĩnyothi kweli nĩ ngũiga kĩnyothi ũkoya bithi Eh. na ũkoya mbeca cia kũiga kĩnyothi Eh, ũkaigĩrĩra Ũgacigĩrĩra. ũgacigĩrĩra ũkanina mathaa matatũ ũgakora bitcoin ĩrĩa rĩ ĩre mũgora ũngĩkora bitcoin ĩrendi rĩ Eh. nĩ kuga nĩ ĩragwa ĩngiri nĩ kuga nĩ ĩrambatĩra gakwe ũgakora ĩikũrũkĩte Eh. ũkagũthwo nĩ emotional damage emotional damage emotional damage Eh? kidogo kidogo rĩ Eh. ũkaigua mũndũ a- amũkiria akamwĩra atĩrĩrĩ Eh. ona irio ici mũragetha rĩ Eh. ti njega ti njega thiĩ mwethe irio cirakũra na mĩnathikũ GMO. Ngianga ithatũ Eh, ĩ atĩ Eh. nĩtũgeretie kũrĩa manju nĩ ciĩkĩte atĩa Eh. nga nĩ ciĩkĩte atĩa eh, mũkareherwo irio icio eh. Ah, Koguo tũgatiga- tũgacokerwo nĩ nda Tũ- tũgatiga ũrĩa tũĩ Eh. tũgathiĩ kwĩ maũndũ mangĩ marĩa tũrarehe mwĩ maũndũ marĩa mũrareherwo Eh. na ũndũ ũcio rĩ Eh. ndũrĩ ũrarora rizoti rĩu rara resort rĩu ngona cũcũ rĩ Eh. ndahenirie Ndamenyaga. akĩnjĩra atĩrĩrĩ Eh. Eh. mwere mwega Eh, a ũmenyagwo na ngetho eh. Eh. ona niĩ hĩndĩ guka witũ rĩ Eh. etagwo kang'ethe tani ĩ eh, no tũmwĩtaga gabu gabu guka gabu eh, guka gabu rĩ Eh. hĩndĩ ekuga atĩ kenya kĩrĩ itinarĩ Eh. nĩkĩo kĩigaga Eh, na hĩndĩ ĩyo rĩ Eh. ngarigwo augaga atĩa tondũ Eh. ndiarĩ ndiarĩ mũgimaru ũguo hĩndĩ ĩyo ndũrakiuga we gũkathiĩ na mbere na kwaria kenya rĩ Eh. nĩ kĩnyamũ kĩrĩa gĩkoragwo nyũmba Eh. kĩhana nyũngũ nĩ ndĩrakĩona ĩĩ nĩ ũĩ na thaingĩ nĩ kĩigagwo njohi thikũ ta ici rĩ Ĩĩ. ũngĩ- ũngĩra ndwara ici rĩ Ĩĩ. matinyita Mati- makũria rĩu kenya nĩ gĩtũĩ Nĩ Kenya ka- na ithuĩ tũmenyerete indo cia menyerete gwĩ- gwĩkĩra indo cuba tũgekĩra Ĩĩ. free cigaikara kũ nĩ kenya kana nĩ nĩ tanzania rĩu rĩ Eh. guka kanjĩra atĩrĩrĩ Eh. kinya kĩrĩ itina kwĩ kwĩ inya cikoragwo cithondeketwo haha thĩ rĩ Eh. gĩ furati Eh. yani gĩũkĩte ũguo arabu haha thĩ gĩ furati Eh, kĩu nĩkĩo gĩtagwo itina na ũngĩkĩiga thĩ rĩ Mm. nĩkĩhota gũ- kwĩiga eh. na ngoka ngona guka nĩ amenyaga ũrĩa arauga nĩ aramenya tondũ gwĩ kũndũ mũndũ egũgĩthiĩ wĩra ĩ Eh, mũndũ ũcio agakorwo na stress mũno tondũ eh, wĩra ndũrakĩrehe mbia Ndũra- ndũraingĩria no kũingĩria mbia no citirauma Eh, na rĩu rĩ mm, mũtumia ũyũ arutaga wĩra wa editor tuge kwandĩka eh, Eh, mũgaposti gũcaba, news ũkandĩka ũkandĩka, eh. ũkandĩka ma news ũgaposti eh, rĩu rĩ Eh. mũhiki ũyũ rĩ Eh. eh, nĩekwa akĩandĩka news rĩ Eh. na news ici- na site ici cia kũbeti rĩ Eh. indo wa next

Hata wewe kwandĩka. Nĩ mori kana nĩ mbũri? Nĩ mbũri. Nĩ ng'ondu kana nĩ Nĩ mbũri? Magathiĩ makamũthũkĩria rĩtwa. Eh, Mũndũ ũcio akauga atĩrĩrĩ, eh. aca ũcio ona ingĩenda rĩ, Eh. niĩ ndingĩmũbuta, nĩ ngwari nake ĩ. Ambire agĩũka akĩmathikĩrĩria. Ah, eh, hau rĩ, Ĩ, hau nĩ arahĩtia. ĩ, nĩ ma. Na nĩ tũkwaria nake. Eh. Onokorwo nĩ kũmũbuta rĩ, Eh. ndingĩmũbuta. Itarĩtie nake. Eh. Rĩu rĩ, Eh. Tũ- tũgoka tũkamenya atĩ thutha wa thikũ igĩrĩ rĩ Eh. mũndũ ũrĩa mauaga nĩ agambaga Eh. agĩtuo managing director ndirathiĩ tũrauga mũndũ ũyũ nĩ agambaga ũru ndokaga wĩra tene Eh. na nĩ atũgiaga obici-inĩ no Eh. mũndũ ũcio nĩ arega kũmũbuta Eh. guka ngaririkana ciugo cia guka Eh. kenya kĩrĩ itinarĩ Eh. nĩkĩo kĩigaga Eh. itina nĩ gũkorwo mũndũ no arehe mirioni cia- cia cia mbia wĩra-inĩ no ũyũ ũrathiĩ guka nĩ agambaga

ndũngĩrũgamia ndauga ũru ndũngĩrũgamia no ngaririkana ciugo cia guka Eh. kenya kĩrĩ itina Nĩkĩo nĩkĩo kĩigaga. kĩigaga ona ũgĩthiĩ wĩra ũmake sure wĩna itina tondũ no ũbutwo hĩndĩ ĩyo Wĩna No ngi- gĩtina. no nginya wona- wonanie no bound. gĩtina nĩkĩ Eh, gĩtina nĩ kĩrĩa kĩa mũico we gĩtina rĩ Eh,

itirina nĩkĩo Nĩkĩo kĩigaga. nĩkĩo kĩigaga Mm. ona he hĩndĩ ĩngĩ Rĩ, eh, ũkoragwo na andũ aya makoragwo a hĩndĩ eh, na ũngĩthiĩ kũndũ gwĩtagwo south b rĩ eh, nĩ ũgũkora nĩ kũrĩ ahĩndĩ aingĩ marendia electronics Eh. marendia indo cia plumbing ici cia maĩ eh. no ũngĩingĩra kũu thĩiniĩ rĩ Eh. no ũkore andũ kũu maragĩrio ũru biũ Oru. ũru ũkerwo we ndũngĩteithia mũndũ Mm. we ndũngĩteithia ona nĩ gũgũtinia mũcara njugire ũkĩetha igĩrĩ woka tha ĩmwe Eh. ona kwanyu mũkoragwo mũrĩ athĩni Eh. ũhana ta mũrũ wa nyũkwa andũ ũcio acio maragia ũru mũno na nĩ- ũngĩmarora Eh. Rĩrĩa mateng'eragia harĩa ũkuĩte cuma ũguo na Eh. bado no kara

Ĩĩ, kana ũrĩa we ũraigua ngoro rĩ ĩĩ, ũgoro- ũraigua ngoro ũtige mũciĩ ĩĩ. ũgĩthiĩ wĩra ũmenye no wĩrwo kĩũndũ no wĩrwo ndũngĩhota Mm. no wĩrwo wĩ mũthayu Mm. no wĩrwo thaa ingĩ ona mbandũ ũcio matikoragwo makĩmaanisha tokorwo nake ena pressure Eh. akarehe pressure ĩyo Ĩĩ, tondũ ĩkuagwo atĩrĩrĩ Ĩĩ, hena mũndũ wĩ haha igũrũ ĩĩ, ũramũhe pressure ĩĩ, nake ũcio rĩ Ĩĩ. agakũhe pressure rĩu pressure ĩyo rĩ Ĩyo. nĩguo mũthiaga mwĩkĩranĩire ĩĩ. no ningĩ rĩ Mm. mũgĩkũyũ akauga atĩrĩrĩ Ĩĩ, uthuri wa itonga Eh. ndunungaga Eh. Eh. akiuga uthuri rĩ Eh. nĩ ciugo icio ciugo icio mũndũ mũndũ ũcio gũkwĩra atĩ we ndũngĩhota Eh. we ũkoragwo wĩ mũthayu Eh. ona ndakũhe mĩeri igĩrĩ warega kũ- gũkorwo kuonania wĩra nĩ gũgũbuta Thiĩ, thiĩ. na ũgathiĩ mu- mũciĩ wĩ- ũinũkĩte Ĩni. ũcio nĩguo ũthuri ndubatiĩ kũigua Eh, ndũbatiĩ kũigua na kũkua ngoro-inĩ ndosi kuga, eh, yanjuria amndosi ndahĩtĩirie ndosi ndahĩtĩirie Ĩndĩ wa. Eh, ũngĩmenya ũngĩmenya gũkorwo mũndũ wa gwĩka ũrĩa wagĩrĩirwo gwĩka rĩ Eh. na werwo ndũ ndũkaũkue ngoro-inĩ rĩ Ndũkaũkue. gwĩciria na- no- nĩ ũkũhota nĩ ũkũruta gũtabania. wĩra wega Eh. nĩ ũkũhota kũadapt na andũ acio Eh. nĩ ũkũhota kũiguana Eh. yani nginya mdos one atĩrĩrĩ Eh. yeah, maybe hena tũmaũndũ hĩtagia Eh. na yangĩ nĩ maranjĩra no ũyũ nĩ anjep

ni ni tukurora hau eh no we iganira ona Eh. mwaki ri ni akunyitiriire wira ni waku kunyithireire wira aikaikara after wiki igiri Eh. nganderi igoka ai bus nie ndirario ni kiongoi ndirona mwene ta ngũka igota ma no nyende ma Ndirota. bosi akauga atiriri Eh. atiriri na gathina i eh ona umuthi ri eh tu ndutiuma turute wira mwingi eh agaikaikara i ukaigua boss nie rĩu agĩkinya handũ ĩ nginya mũci akĩrora akiuga ai Ai. mũndũ ũyũ rĩ Eh. ũrĩki ũkoragwo hĩndĩ ciothe ndũrĩ na kĩrĩa wĩna excuse ya kũhe ya kũhe ya kũhe Akũhe o mũthenya wĩna kĩndũ kĩragiria Eh. ndũgoke wĩra. akĩrora akĩ- akĩrora mwanake mwangi akĩmwĩra atĩrĩrĩ Eh. nĩ ũĩ mũndũ ũyũ wega akĩmwĩra ndĩmũĩ hanini Mm. tondũ nĩtuonanaga kũndũ gũkũ na gũkũ twauma wĩra Eh. akĩmwĩra tathiĩ mũnduĩrĩrie Eh. rũciũ rĩ Eh. tondũ anjĩra ndagoka rĩ Eh. ũnjĩre nĩ atĩ agakorwo Eh. agĩthiĩ agĩthiũrũrũkanga agĩthiũrũrũkanga akĩmũkora arĩ handũ kĩrabu-inĩ Eh. akĩrĩanga cũũ akĩrĩanga cũũ ndatũirĩtwe nyingĩire Eh. Eh. mwangi agĩthiĩ akĩmwĩra boss niĩ ti mũcene ndĩrakũhe Eh, mũkora akĩreka eh, akiuga na ndĩra na aranjĩrire ara- arĩ mũrwaru eh, akiuga atirĩ gathĩna Nĩ wenda sawa. wamuonie ta harĩ na ũndũ Eh. agũka oro ũguo eke Eh. ũguo kana kidogo kidogo rĩ next week rĩ Eh. akĩmwĩra akĩhũrĩra boss akĩmwĩra ma ũmũthĩ niĩ Eh, nĩ ndiũĩ kana nĩ ngũhota gũka ona magũrũ matirauma ũrĩrĩ eh, nene meto matireka kuma. atĩa Eh, bosi rĩ Eh. akĩri- akĩũria mwangi wamuonete ha eh, bosi akĩoya ngari agĩthiĩ akĩmũrora eh, athiĩ kũmũrora rĩ akĩona nĩma nĩ ũguo harĩ mm. akiuga niĩ ndiraria ndireka atĩa reki njoke wĩra-inĩ Ĩĩ. agĩthiĩ akĩruta wĩra wakĩo wega mũthenya ũyũ ũngĩ agĩũka makĩaria ah kũrarĩ atĩa nĩ ũraiguire wega Ĩĩ. ĩĩ akĩmũngia akĩmwĩra ah ũcio rĩu boy ĩyo rĩ ĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ ĩĩ nĩ ndĩrathire mũkũrũ nĩ aranjetheire ndawa cia mĩtĩ ndĩranyua Ĩĩ. ndĩreka atĩa Ĩĩ. Ĩĩ, ĩĩ, miti ni shamba Eh, miti ni dawa. Miti ni dawa. ĩĩ miti ni ndawa Eh, akĩmwĩra atirĩ gathĩna angĩkorwo wĩ mwega rĩ eh, iganĩra mm. agĩthianga thikũ ingĩ igĩrĩ ithatũ ithatũ Eh, Ah, no noamia nĩ amenyerire kũheana stone eh, rĩu mũthenya ũyũ rĩ ĩrwarĩte kĩrĩu ona kũhuhia nĩ ĩrahuhia ndĩrahuhia ndahuria Ĩra- ĩra- ĩrahutia ona ĩhingarĩte maniũrũ Eh, ĩkĩmootaga mũnene akiuga na ngoro atĩrĩ ũreciria ndikũĩ eh, no kuga ũmũthĩ nĩ ndĩrakwĩra eh. ũreciria ndikũĩ ũrĩa wĩkaga Eh, umuthi ndoka ũkariĩ ta kũmenya uka uikare haha Eh, nguone wĩ nguone, mũrwaru eh, akiaga guka Eh. muci akioya thimu after mathaa merĩ eh, nduroka eh, uga ndũroka akimwira mambu ma ngai mbuzi niĩ ndĩ mũthiru Eh. onaria na mũkũrũ Eh, mũkũrũ akioya akĩaria no mũzi ndaiguire eh, boy ĩyo rĩ akĩmwĩra atĩrĩrĩ waga gũka ũmenye ndũkanoke ndũkanoke ũikare mũciĩ mũrimũ wa mboi nĩ wathire na mbere Ĩĩ, agĩtwarwo nginya thibitarĩ handũ akomire mĩeri ĩrĩ ĩĩ. rĩu mĩeri ĩyo ĩrĩ rĩ mbosi eciririe mũndũ ũyũ rĩ nĩ kũrĩkania rĩkania na wĩra Ĩĩ, nĩ atiga wĩra Ĩni. Ĩĩ, no mbosi ndetĩkĩrire kũ accept mũndũ ũyũ no akorwo arĩ mũrwaru biũ yama

arĩ mũndũ mũgĩ mũno Eh. na ici nĩ indo tũbatiĩ kũrora Ĩĩ. nĩ igũtũthomithia maũndũ maingĩ ma bata nĩ maona andĩ mathiĩ rwĩmbo augaga atĩrĩrĩ Ĩĩ. mũgĩkũyũ ndarĩ akĩga Ndarĩ akĩga. rwĩmbo rũu rwĩtagwo wĩtuĩte hiti Ĩĩ, ũngĩrũigua ũngĩrũigua rwĩmbo rũu rwa wĩtuĩte hiti Ndarũmenya. no ũmenye mũgĩkũyũ ndarĩ akĩga Hiti ona ĩgũcoka. mũgĩkũyũ ĩĩ.

Eh, nyoni ngĩgu rĩ Ĩ, yakaga irigo-inĩ ikũrũ icigo ikũrũ ĩrahenererio nĩ tũ nĩ tũmarigũkũngũ harĩa ah, gĩtara gĩakwa gĩ- gĩtara gĩakwa gĩkorwo gĩ sawa ndĩkayakayaga tũrigo ũguo Eh, irio irio ciĩ haha Irio toro wĩ haha ndĩrathiĩ kũmatha ĩno nĩ bensita Ĩno nĩ mbeca. irio ciĩ haha ĩyo ndiĩ ndĩ ũrĩrĩ

na mukuru wake agakiuga riu twakireherwo mbia ici ciothe ri tugukirega atia Mbeca ũta. muthe akamwira ati muhiki akauga nie ndirete mundu uyu mzee Ĩĩ. nie ndingihota guikarani na Nake. nake no kamwira urenda guikara guku we ni urona thina uria wi guku we Ĩĩ. we akui miaka thate na nduri rauma nyumba arabu Ĩĩ. mundu oke guku- oke gukugira wambi gutwira ati ndugugithie Ĩĩ. muthe agagithuka biu Ĩĩ. na akamwira warega guthii na mundu uyu Ĩĩ.

eh, ukambi kuona eh, pranks riu agakorwo aikari aigitwo maica mega wiki ya mbere kahituka Ĩni. wiki ya kerĩ kahituka Eh. mweri ukahituka Eh. kwao ri mathiaga thutha wa mweri Eh. agatwara shopping ya indo mzigo Eh, agatwarira Eh. koguo ri Eh. muthe agakimenya muhingi wakwa kuria endetwo biu mweri wa kerĩ ũkahe- ũkahĩtũka Eh, muthe ũyũ rĩ Eh. nĩ mũkũrũ na mĩaka yake wega Eh. we aroka na muhingi ũngĩ Eh. O- muhingi amũria nĩkĩ rĩ akamwĩra we Eh. ithi kũ- ngũheaga irio Eh, ithi nĩ ngũigaga eh, nguo ciaku iria wĩkĩrĩte ithi nĩ ngũhete eh, kwanyu mũciĩ ithi twaraga shopping eh. na ũra- ũrakiuga ũranegena ũraregena kĩ rĩu ĩ mũhiki nginya akambia kwĩrwo akome gĩti- gĩ- ũrĩrĩ- gĩta- gĩtĩ-inĩ Eh, mũthee agoka na ahiki na makaingĩra ũrĩrĩ na magakoma eh. ai moigi akona atire ni ndiota ku kuvumilia Mm. after kindu ta mwaka oguo ri Eh. aga- agacoka kwao mucii Acoka kwao. akera muthenie kuu ni ndingihota guikara Eh. mundu uyu ri nginya ndaya ya gitio Eh. okaga na hiki Aka- enda kungutha ikobi no kunjikia ikobi Eh. aya agakiuga no no sawa Eh. akamuco akamwira muthe akamwira atiriri Mm. aca ni ndigwitikira ucoke Eh. tondu ni wagitikirire kuhikia mundu na ithuĩ agikuyu twitikitie atiriri Eh. uhiki

aka agakuwa ahurũka rĩ Eh. mũhiki agakĩmaka biũ Eh. no ningĩ rĩ Eh. eh, akahũra thimũ kwĩ baba wa kwĩ bratha cia mũthuri Eh. akamwĩra ũkai mũrore bratha yanyu nĩagĩ- nĩagĩthiĩ Eh. magagĩũka mũthenya ũyũ ũngĩ makauga "Ĩ, mũthenya nĩagĩthiĩ Mm. we nĩ ũramũragire

haha akone Haha kwa hena mũndũ baby wokire. akoragwo na thina wa- wa wa kũhihia Eh, pressure thakame yake yahũra na ihenya eh, no mũthenya nĩ agĩthiĩ eh, nĩ ũndũ wa ũkũrũ na kwenda airĩtu eh, na mũhiki nĩ aigĩrĩrwo nĩwe wamũraga eh, na mũhiki agagĩtwarwo njera na akohwo mĩaka yake anga 25 Eh. ndĩgĩo 25 eh, Eh, no ningĩ nĩ wakorirwo na president pardon nĩkĩo aumire thutha wa mĩaka ĩtano eh. rĩu rĩ Eh, mũthee nĩ ate mũirĩtu wa mĩaka nĩ ate mũirĩtu wake mĩaka ĩtano eh, mbia iria arehagĩrwo nĩ mũthee citiroka rĩngĩ nĩciathira Ĩ, mwana wake njera Eh, na hau nĩho ngauga atĩrĩrĩ Eh. mũthee ũyũ arĩ mũkũrũ arĩ mũkũrũ no mũirĩ no baba wa mũirĩtu akamũtwara kwĩ mũthuri ũcio amũhikie Eh, koguo rĩ Eh. nyoni ngĩgu rĩ Eh. yakire irigũ-inĩ ikũrũ tondũ mĩaka ya mũthee ũyũ nĩ yathiĩte Eh. na maũndũ marĩa mũthee ũyũ ekaga rĩ Eh. mamũtwaraga o njĩra ĩyo ya gũthiĩ onaga mũthee onaga no haha no haha atoĩ atoĩ ndaiko yothe irigũ rĩaku rĩgũtinia atoĩ mbeca muothe Eh, na ũguo nĩguo eh, tũkauga eh, ndũkanake irigũ-inĩ igũrũ ndũ ndũ Eh, wĩ nyoni

ukagura marigo meru abo kauga kuria miaka iri maya miaka iri ndikagura marigo magugibutha eh magugibutha koguo ri ni wega tukarora thimo ici na tukamuririkania thimo ici thimo cia bata eh na inyu mugaikara muikarite handu mugaciririkana mukamenya uria maundu magĩrĩirwo gwĩkwo ĩni Ĩĩ, tũkauga kinya kĩrĩa itina itigaga kwĩiga tũkauga atĩ ũthuri wa itonga manga indo nungaga na nyoni ngĩgu aihiaga irigũ ikoro arabu rĩ Ĩĩ, tuga atĩrĩrĩ Eh. mbũri ya rwanio ĩkuaga ona rwanio ĩkuaga ona rwanio arabu tuga atĩa rĩngĩ tauga mwere mwere mwega Eh. ũmenyagwo na ngetho ĩĩ ũtagethete kĩndũ Ai. ndũngĩmenya matunda make Ĩ, ũtakĩonete handũ mũndũ ũngĩeka Ĩĩ. tiga nakĩo eterera wone nĩkĩarehe Ĩĩ. maciaro nĩamenya nĩkĩo menye ngarũheni Ĩni. aya thengi nĩ gũtwĩrorera na gũtũthikĩrĩria nginya wa mũico tũkorwo tũmwendete na gũkang'ethe wa mbũrũ na nyawĩra na niĩ njĩtagwo ndĩritũ wa wacira kaingĩ twa kwaria ndiaragia muno no ndatua kwaria ndikiraga